amene pakangu achitoka bwatu tibloka takadzoka muno takaparipoti takati ari tamami nyari ndipo yakayaremera
saka right ndoda kubvunza kuti munoda kuedza kurakitira kurakidza kuti tavana venyu here muda remambo muda kutiita sechikodzero ndaka kuti several times endai panzi madna test awe ndikabvunza kuti musikana akataya kwanzi no bwete ndiyakazvachite mwana u ndichukewo ndikati no chida vamwe pamwe vakatotaura mukati uya akanzi akatenga madokta

kuti tiende tichiziva kuti taenda kuti mutemo wenyika mutemo wenyika unoda kupedza ndakataura ndikati dzokerai panzi tinotaura dzokerai panzi tinotaura ndaizviziva kuti no ndakaendikudzi kana ndakagara ndakukudzai musikirei imi muri muno mese muno vanhu two vanhu kudai ini ndiri vanhu 10 000 chiuya kutora mwana uyu mutore mbere aende pa mupei aende naye pasi kune vanhu 10 vanokuda indi vanhu 2000 vanoripota a day zvinoitika munyika nyangwe ndika ndaenda kuparliament ndinowana sezvinoitika kuti ndinenge tinazvo but ndiri kubvunza kuti zvinoita here ndiri kubvunza zvinoita zvinoita vana vaka eh, but zvinoita here nawe mwana uyo asi wako handiti uri kuona uri kuona iye yekuti takaenda kumadna test neuyu chigweta handiti makaenda makadzoka maauya akati akatenga pakadii pakadii tikauya tikaverenga mapepa hande paani ndofunga ndinoona nhasi tadzoka right uyo akutaura kuti mwana hasi wani waunza zvaataura akuti mwana hasi wake right shuwa asi wake ndozvaanotaura tabvunza munhu wokumarondera akagarapo anotaura kuti mwana kwauyo uyu ndiye muridzi wemwana nyaya iyi inonzi double kick kuchaya nokuudza zvainoita manje uri kuona zvazvaita ndoda kutaura iwe sekuru pakubhadharwa ndakanga ndikachaja muse kuti yakubhadhara three hundred twenty wazvinzi pakubhadharwa kuri pachendo zvinhu zvese zvaakabvisa zvaakashuwa ende anozvibhadhara mwana wako zvisinei ndozvada kukuudza nhasi ari mubhokisi nhasi haasi uyu ari mubhokisi mwana wako rekati kuti sezvo ramutemo musatomboenda kusiri kurefu bhozi kuona zvazvaita imi masunga uyu hove ndokuudzai zvazvinoita mutemo nhasi uyu akati ndobhadhara obhadharwa nani chibete ndokubvunza iwe pamusoro eh, zvakaitika zvekuti last court nyaya yatongwa munhu makati kagonda anobhadhira kunana nachikwete kagonda akazoya kumba akati chava ini nyaya inga ichindinetsa kuti todi ndinobhadhara sei iyo musikana asingatae saka ndasvina mwana wangu saka mwana wangu azopinza kuti muridzi wemwana wechinhii ndikamusheedza musikana akaonekati iwe kwakuvina yakutaravana vakati chokwadi

wamona zvimidzi mwana aiwaka kana unotonga unonyangira chikweko unotya kuti unozoiswa zvisingaimoti munhu anogadzira kudhoma kana anotumira nyanga anodziva ndi anodeka toda kutaura chinonzi chokwadi muridzi womwana ndowoya kuti asi mwamuridzi womwana akafanana nomwana Wazvinzwa? Asi tiri kuti pfuma inobviswa takagonda. Uyu ndiye achabhadhara pfuma asi uyu anotanga abhadhara akagonda. Zvimudzimbe kuti. Anosunga uyu ndiye aiko. Nhasi ari kuendesa mwana weku paDNA test yako uyu ndiye anapa.
Uyu zvakupomerwa kuti zvakuti mukadzi yako nditi mwana ndiwangu asi wangu. Ndikuti uyu kana kuti mwana asi wangu ndiye anenge akutoita DNA yekuti uyu mwana ndiwake kana kuti asi.
kabonda anobhadhara uyu kana kukuti uyu akuchova chekuti mwana ndouyo kabonda achakwira dai chikwirira mukwasha wani wake chaiye chaiye kana iri madna test kuti acharamba futi uyo mukomana uyu

Saka kuti vaikangani? Pindure vanyamutu. Kakawanda edza ndairidza kuti tipedze nyaya tisabate muridzi wemwana kuti tisabate zvisinei. Chida kuti tibate chi munhu chaiye tisvike pakuti bhadhara zvinhu zvatigwete. Takamushaya. Mazvizvo. Nhasi vaenda kumba vano pandikubvunza kuti sekuru wenu kuti wazvona here zvaita nyaya yedu. Ah, ndababata manje. Babata.
Saka chiri kuziva kuti ndini ndaifungidzira kuti

panguva ina ambobvunzwa nasekuru wake uyu abvunzwa naari pakati ka unochibva chamubvunza akati mwana asi wangu uyo kumarondera atamuchitarisa kumudzwa zvaataura angotarisa chigwete pata zvikati mwana ndou mukomana kana kuti takuti kunanga kwenyu kusare kusina mombe Tava ne nyaya iyi ndakatobvunza because ndakatuma vanhu vakatora nguva ari panze apo ndakatuma vanhu vaviri uyu nomukoma wake kakuti vakaenda panze vakabvunza vakabvunza hapana nini iyo nhasi kutaura kuti mwana asiwo kumwana akafanana newe usatambe nesu boy eh, aiwa asi ukumanikidza kubvuma kana uchiziva waramba ukaenda kumadna test ndozvandaona zvekamwana zvikwaya zviri izvozvo ka unoona kuti nyama paigari unoona kuti nyama paigari kuti paamire haasi kunotoona kuti kavuka akasara akatsika ndokadikidiki kuti muzokanangogoboka chete akatona basa hamupi

paakaona kuti nhumbu yabuda chakapa kuti aende kuna achigwete chi indiri kufamba pangu nani chiri mukomana padhuze nepatakishopi zvakangoita takishopi apa nerukuwa takaganura pachigwete kurefu nepamba penisu paakaona kuti iye ane nhumbu akatadza nekuuya pamba penisu aizoti nhumbu yatengesa
Saka ari kupenga, hanzi uri kupenga iwe ukaminyepera kusendera. Zvese zvaakutaura atonyepa. Musi wandabva kudare akatanga kuraramba kwedu atara zvese zvenhorondo dzatanga anodzi anotara. Musi wandabva panapo akatanga takarara tese mukicheni mamai vangu. Saka ari kurambei? Mama kanobvisa hembe mese.
Chokwadi.
Ndoketa ndakatobvisa mari. Wati wakata sei? Ndakaketa. Wakaketa.

Kusadakura kwamai Takai chikunzwa asi hatigone haagone kuramba kuti mwana haasi wake nekuda kuti iye chokwadi munhu haana chaanoziva kana vakasangana musikana akataura kuti ndini ndiwe muridzi wemwana kazhinji mukadzi ndiye ane chokwadi pamusoro penyaya yemwana handiti saka zvazvinoita ndezvekuti pamatsanangura muchibva kwese kuti chikunzwai pandainyakaita kuedza kutsanangura kune mwana wangu kuti haana chaanogona kupikisa mudare rinde kwamuri nokuda kuti iye mudzimai musikana ndiyakuta kuti ndiye muridzi wemwana kana musikana akanga ananga kwachigweta ichi ndiye muridzi wemwana chigweta aramba kuti zvakaonekwa kuti chigweta asi muridzi wechi wemwana Iyi musikana nhasi rakadzoka kani ndiwe muridzi wemwana pane kukumbira kwanga achitofanira kuita chokwadi changamira musikana ndinomuziva ndanga ndichikumbira ndichigutsikana kuto musikana mwana uyu ndewangu wechokwadi here nokuti shuwa vanhu vanogona kufana asiri wake asi iye sezvo musikana amudoma Hapane kuchaamba chipikisa. Alright, manzwa here zvataura mwana wedu? Ati ati uyu ati mwana uyu pandakabva kudare akauya akanorara kumba tikatora kuti mama ivavo apedzapo ndokubva ataura kuti ndakanga ndichikecha ndakabhadhara ten dollars. Changamire. That is it, a bitch.
Changamire. vana vedu vaitika zvavanotadza kana kukanganisa mwana ndewenyuwo kuti iye wacho ndewenyu kutadza kutaura kana kutadza kupindura zvinowanikwa vana vese ava ndevenyu vese vakagareva neni wacho ndiri wenyu anenge atadza munomutaura munomudzidzisa anofanira kudzidziswa kuti uyu uromo hwawaita ndohwakati nokuti vana vanenge vachindudzira kuti zvakanaka nokuda kuti mese tikataura tichitaura nyaya inenge itongori romo zviri romo zvaataura ende zviri romo zvaakupindura sesamambo wake ini ndozvikumbiro chirano ndosaka manje vachikumbira changamira mwana akatadza mwana angarambe nhasi kuti haasi wake haasati ane kodzero yekuramba kuti haasi wake nokuda kwokuti ropa rake hasati rasikana kuti ndere wake here ka kuti haasi wake asi nani tokumuza kuti achapa chikumbiro changamira shuwa Mashoko aya musikana ndomuziva ndakamborara naye saka kana ataura kuti mwana ndewangu handigoni kupikisa ndingava kuyeni undipo wangu wanditsvage kuti ndigutsikane kuti mwana ndewangu here semaitiro akaita mumwe wangu akatsvaga kuti mwana uyu mwana uyu asi wangu sei mwana uyu akabva agutsikana kuti mwana asi wake

akatenga preparation yemwana ndiyo zvese zvaakatipa 320 zvisinei ari kubhadhara 500 dollars moraiva right kana upedza wobva isa isa full stop timboenda mberi iwe uri kuti ihure rako romokotoshida kusvirana navo kubhadhara 10 dollars ndisati ndataura nyaya yangu nhasi handisi kutaura ndataura nyaya musi wa seven nhasi ndikuda hundred and fifty dollars ndokunditambisira ngo today kana pasina zvikonzi zvangu zvinoda kutora momba ndaifungidzira kuti waifanira nguwa dzigama Waifanira kunge waita quite wanyarara wagamuchira mhosva yayo. Tatangira kubva ipapo tochiona kuti nguva nomwangu wakadana nomwana kusvika paasvika kudzamara azvare newe kudzama uri kuenda kuchirara naye uchibhadhara zvisinei. Saka nawo zvisinei ngaachikwira dai chunza zvisinei akwirira asi ndiri kuda mari yake chibwete
kurega kuti ndikuya kumba ichiraro wamunhu ari kupota achienda kusandudza kuipindudza kuita kufanaka ari kurara mwana wake izikono kuti ndinyaya iri mudare izi tino nyaya iri mudare zvichireva kupona zvaitika paitwa Upenyu hwekuchera mbeva inonzi shana. Shana inoita kudurira asi haimbofa yakabuda nokuchi nokudurira. Unoti ukaichera so unotodzika naye pasi asi kudurira inoda kunewana iri pasi papi paiti pakachera chera so baya. Asi unoziva kuti kana uchichera shana inonge ichitsindira ndozvaita. Saka uya aitsindidzwa kuti tsika tsika nyaya yako uyu musikana ndiye aitsindidzwa nyaya uri nyaya. Saka nhasi Ndoudzwa kuti zvanzi namambo ndomari yabuda nhasi kuti mamba imba neri kuti mafofo ndakudzokera kwara. Aida unotsvaka munhu unotokwanisa kutobhuka munhu unotokwanisa kutobhuka imba uchita pikiniki yekuti unovata nomukadzi pavo pasi pavo uchitobhadhara 10 dollars mumba muno huku mukichen ebe huku chiwera aiwa ndatopedza kana ndichitaura newe so ukada kuti wanza ndabuda panza ndangoenda kana kurisesi ndandikangea pakoti pangu Usangotamba neni zvawaita zvandigumbu. Zvawaita zvandigumbu. Ukaita zvokutamba ka izvozvo ndonotuma vanhu vaiti manje sivai ndotora mombe dzokuba uyu. Une nharo. Une nharo. Ndinotsvaga 150 yandataura today. Ndokusanzwa. Iwe ndatumira dare iwe. Wozi ukanonoka ndiri kukurova nechikonzi kudanga kwako nemari yechikwete.
Ini ndakuda kuzivawo ka kuti ndinozofambawo sei kuti ndizoziva kuti mwana wange wangu. Ah, asati tasvika ikoko. Iwe uchiri kutsva. Usati tasvika ikoko, tichari kusvika. Tosvika musi wa 7. kana mwana ari vachigwete mugrepe kana kuno munhu akaupa mwana mugrepe mwanakomana vari vari grepe amunhu woka akaupa mwana Shamai. Shamai. kana dai ukati kunova ndanzwa point yako kuti kana kuno vakawanda ndabvunza mwana wekuti unorwara here nobrain ndabvunza here kuti ukamboenda kwawimbo kana kuti ukamboenda kana kuchechi yokotu akati hava kuda ndaenda ukutamba nezvese zvaukutaura wedzera kumbasa wedzera kumipazana wedzera kumipazana ita hako zvezvizungu rese ndoda kuripedza Wewe uchaudza vanhu vano unoziva here kuti vanhu vanorara nombono mukadzi varipo 15 but anopa mimba muchii saka zvese zviita ndinosangana newe unzwa sei indotsvaga mari yangu yandataura youdza mwana wako apire dare iwe uri kuwa 500 dollars na zvisini tichaona kuti zvinofambasa tosangana unzwa sei next case